Hello again! Salam gadyrdan dostlar we doganlar, on ikinji sapagymyza hoş geldiňiz. Geliň bolsa indi A1 English Lesson 12, A1 English on ikinji sapagymyza başlalyň. Bu sapakda biz be verbs öwrenýäris. Be bolanda bolmak, verbs bolanda işlikdir. Hello again, salam. Täzeden ýa-da salam ýene-de. In this lesson we will be looking at verbs and in particular we be verbs. Bu sapagymyzda aýdyşym ýaly be werbsi öwreneris we ulanylyşyny we will see what a verb, verb näme, işlik näme, and how we can use them in variety of different sentences we sözlemiň içinde näileik ulanyp bilýäris we üýtgeşik-üýtgeşik sözlemleriň içinde näileik ulanyp bilýäris şony praktika ederis, öwreneris.

Here are some examples Here are some examples Ine, aşakda alty sany mesele görkezilen, mysal üçin görkezilen, mysal görkezilen werbiň nämedigini düşündirýän. Run, ylgamak, run. Sleep, sleep, ýatmak, uklamak. Sleep bolanda indi uklajak bol ýa-da uje uklap ýatan manyny berýändir, sleep. Ýa-da birine you should sleep sleep diýseň, sen ýat ýat ýatmaly manyny berýändir. Ýöne edil häzirki wagtda sleep, ýatmak, smell, ysgamak, feel, duýmak, play, oýnamak, hökman futbolda islendik oýny oýnamak bolsa, islendik zat oýnalýan bolsa, oýun bolsa play manyny berýändir, play sözi aýdylýandyr, play. Oýun oýnamak ili oýun. Watch. Watch. Seretmek. Manyny berýär. Seretmek. Watch. Let's use these in a sentence. Let's use these in sentence. Sözlemiň içinde ulanalyň. I run to school. I run to school. Men mekdebe ylgaýan. I sleep at night. Men gije ýatýan. I smell flowers. Men gülleri ysgaýan. I feel good. Men özümi gowy duýýan. I play football, men futbol oýnaýan. I watch television, men telewizor görýän. These are all So, aýdyşym ýaly, these are all the actions within the sentence. Mysal üçin, bularyň hemmesi sözlemiň, nu, sözlemiň içindäki bolýan zatlar. Run, run, verb, işlik. sleep, işlik, smell, işlik, feel, işlik, play, işlik, watch, işlik, y sözleriň içinde getirilen. Dowam edýäs. Be, bolmak, verbs, however, indicate a state of being. Be verbs, be, bolmak işlikleri, indicates, indicates bolanda ýagdaýyny görkezmek bir zadyň, state, state of being,

diýen manyda aýdýar. Zatlara görä işlikler üýtgeýändir ili bölünýändir. Mysal üçin, I, you, he, she, it, we, they bolanda subjects bolýandyr. Zatlar. Mysal üçin, I, men, you, Sen, he sözi, he sözi ulan erkek oglanlar üçin, oglan maşgalalar üçin he sözi ulanylýandyr, he. She, she gyz maşgalalar üçin ulanylýandyr, she. It, it zat üçin ulanylýandyr, zat. Mysal üçin, iti haýwanlar üçin hem ulanýarlar. Adam däl, haýwanlar üçin hem ulanylýar ýa-da materiallar üçin ulanylýar. We, biz, We. Iki adam. We. Ýa-da üç adama hem we diýilýändir. We, biz, manyny berýär. They, they, olar, komanda. They, olar manyny berýärdir. Dowam edýäs. Then the be verbs follow the subject in the sentence. Then the be verbs follow the subjects in sentence. Mysal üçin, be bolmak verb işligi subjektlary, zatlary, harytlary, mowzuklary, yzarlaýandyr. Mysal üçin, I am. I am, men, you are, you are, sen ýa siz manyny berýändir. He is, ol oglan, she is, ol gyz, it is, o zat. We are, bizler, birden can bolsa ýadyňyzdan çykarmaň, y öňünde we bolsa are goşulýandyr. They are, olar, they are, olar. Dowam edýäs. As a recap, praktika edeliň, okan, öwrenen zatlarymyzy. The bee, the bee. bolmak, verbs are, işlikler, am, are, and is, ýene bir gezek, am, are, and is, am bolanda näme bolýar? Bolup durýan diýen manyny berýändir. Are, are bolanda bolup duran diýen manyny berýändir. And is, bolup dur diýen manyny berýändir. Bular üýtgäp bilýär, ýöne edil häzirlikçe esasy ýadyňyzda bolup durýan, bolup duran, bolup dur diýen terjimäni ýadyňyzda saklaň. Söz içinde gelende düşünersiňiz. Mysal üçin, examples, mysal üçin, I am, I am a teacher, men mugallym. He is sleeping. He is sleeping. Bärde is geldi. Ol ýatasy gelýär. Sleep ýatmak, sleepy ýatasy gelýär. He is sleepy. He is sleepy. Ýatasy gelýär. Onuň ol oglanyň ýa onuň ýatasy gelýär. We are happy. We are happy, ýadyňyzdan çykarmaň, birden kän bolsa we are ulanylýandyr. We are happy, biz şadyýan. Ýa-da biz şatlykly manyny berýär. Dowam edýäs. Negative sentences, negative sentences bolanda, negatiwnyý sözlemler.

Need notes after the verb. Mysal üçin, not goşulanda, not söze goşulanda sözüň manysyny üýtgedýändir, uly görnüşde üýtgedýändir. For example, I am not, I am not, I am not bolanda men däl. You are not. Sen däl, He is not, Ol oglan däl, She is not, Ol gyz däl, It's not, Ol zat ýa predmet däl, We are not, Biz däl, They are not, Olaram däl ýa olar däl. Examples, Mysal üçin, mysallar, I am not a doctor, Birinji, I am not a doctor, men doktor däl. Negatiw. He is not sleepy, he is not sleepy, onuň ýatasy gelenok ýa ol uklajak bolanok. Terjimesi. We are not happy, we are not happy, biz şadyýan däl. Terjimäni berýär. Dowam edýäs.